Haadha teenya ta biraa haadha piraankii rabbi hin taasisin. Abbaa keenyaas abbaa piraankii rabbi hin taasisin. Abbaa piraankii dalagu laakiin ka ilmoo qabu. Abbaan kun karaarra deemeeti yeroo baay'ee saahibban isaa kofalchiiseeti waa fuffudhata. Nama gammachiisee rabbi gartee dallansiisa. Gurbaa tokko ka akkana bordoo qabatee deemu. Hallayyaarra geessee bordoo yookaa ulee harkaa fuudhee hallayya gad dhiibi. Gamana dhaabbateeti yaama hogguu inni as garagale gamana dabra. Inni akkana galii argata. Eenyu itti kofla amma gurbaa kanatti saahibban isaatu itti koflee ittiin bashana. Ni rifate gurbaan ijaan hin agarre kun. Laal! Boollooguu qottu gadi hin fageessinii jaan. Hatti kutu yoo si taate hin beektu. Hamtuu ofitti hin dalaginii yaa manas si galti. Haati mana isaa akka tasaa garaa qabdi. Hogguu niifi gartee fiigaa dhaqu cimimmuurra jirti deessee dhalte. Hogguu niifi ilaalan mucaan guutumattuu ija hin qabu. Inni guyyaa kana maal dalage? Nama ijaan hin agarre ulee harkaa fuudhee piraankii nama ijaan hin agarre irratti hin dalegne ija dhorkate rabbiin guutumattuu ijji mucaa cufa. Laalaamee rabbii kana obboleeyyan. Aljazaa'u min jinsi al'amal. Rabbi subhaanahu wa ta'ala galata namaaf galtee tolchee bareechee galchaa beeku. Osoo dhooysu kiyyaa miti jee osoo dhooysu osoo dhooysu guddate mucaan kun. Jazaakumullah khayran. Mucaa tokko ka ijaan hin agarre waliin laalla. Mucaan ijaan hin agaru garuu isin ijaan ijaan hin agartanii? Isin ni gartan. Garuu mucaa ka ijaan hin agarre waliin laalla. Yeroo garii ilmoo gartee qaama miidhamaa namni gabbaasee faayida qabdiif hin taa'u. Gaafa isiin ijaan hin agarre. Gaafa arrabaan hin dubban. Namni garii ilmoo kasiisan dhoysuu barbaada. Garuu bakka rabbi waarraa namaa baasun beekan yaa hawaasa islaamaa. Mucaan kiyya ijaan hin agaru jettee bakka markazaa madrasaa geessuu hin dhabin. Ilmoon tiyya miilaan hin deemtu sababa saniin na arrabsan jettee bakka madrasaa, markaza, bakka qur'aanni itti qara'amu, bakka gartee masgiidaa geessuu hin dhabin dhaamsa kiyya kun. Abbaa tokkootiitu nama gartee nama gartee kofalchiisee piraankii dalaga yeroo baay'ee akka warra ammaa kanatti abbaa piraankii dalagu laakiin ka ilmoo qabu Oo abbaa keenya rabbi akkana hin godhin gaa. Mee amma abbaan keenya yoo piraankii karaa irraa dalage namatti tola? Abbaa boluuti laa akkaa piraankii dalagaa yoo jiran akkami? Ni tola? Hin toluu jechuudha. Haadhaa boluuti laa akkaa karaa kanarraa piraankii daleeydi yoo siin jiran akkami? Ni tolti haati tun. Haadha teenya ta piraa haadha piraankii rabbi hin taayisin. Abbaa keenyaas abbaa piraankii rabbi hin taayisin. Kana guyyaa tokko Abbaan kun karaa irra deemeeti yeroo baay'ee saahibban isaa kofalchiiseeti waa fuffudhata. Nama gammachiisee Rabbi gartee dallansiisa. Nama gammachiiseeti Rabbi gartee Rabbi aarsa. Kana guyyaa tokko ijaan hin agaru gurbaa tokko akkana bordoo qabatee deema. Hallayyaa irra geessee bordoo yookaan ulee harkaa fuudhee hallayya gad dhiibe. Garuu inni kun ni rifate gurbaan ijaan hin agarre kun. Akka malee rifatee gaddeeti if duuba siqe. Yeroo inni ulee barbaadu gurbaa kana ijaan agaree wayii dhaqee irraa fudhachuu danda'a? Gamana dhaabbateeti yaama, hogguu inni as garagale gamana dabra. As dhaabbatee yaama. Gurbaa ijaan hin agarre kana akka malee cinqe jechuudha. Eenyu itti kofla amma gurbaa kanatti? Saahibban isaatu itti koflee ittiin bashannana. Inni akkana galii argata. Yeroo takka aljazaa'u min jinsil amal. Laal, Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa galata namaaf galtee tolchee bareechee galchaa beeka. Walaa yahiiqul makru sayyi'u illaa bi ahli. Hamtuun eenyu nyaatti? Abbuma nyaatti. Boolla hogguu qottu gad hin fageessinii jaan. Hatti kutu yoo si taate hin beektu. Hamtuu fitti hin dalaginii yaa manas si galti. Kana gurbaan kun duba galgala ogguuniifi galu haati mana isaa akka tasaa garaa qabdi haadha mana isaa oggu mana dhaqu manaa dhabe. As fiige achi fiige eessa jirti jennaan haati mana keetii guyyaa kana guutuu bilbilaa si cafaqan hin kaaftu siis barbaadanii siis dhaban namuma gartee isii manaa wallaansaa manaa hakimaa geessu dhabaniiti isii gartee ollaan fuudhee eessa jirti jechuudha. Mana Akmaa jirti kophaa isii. Hogguun ifi gartee fiigaa dhaqu isiin cimimmuurra jirti deeysee dhalte. Hogguun ifi ol seenee laalu mabruuka aleeyka janiin duba. Abuu baga rabbi si gammachiise. Ilmaan rabbi si gammachiise. Hogguun ifi laalan mucaan guutumattuu ija hin qabu. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Inni guyyaa kana maal dalage? Nama ijaan hin agarre ulee harkaa fuudhee piraankii nama ijaan hin agarre irratti hin daleene. Mucaan arra dhalate maali? Ija hin qabu. Laalaa mee rabbii kana obboleeyyan. Ija dhorkate rabbiin guutumattuu ijji mucaa cufaa. Mucaa kana duba aaree gaggaragalee eenyutti aara? ija itti tolfachuu ni danda'a. Galata kana eenyuuf galcheef? Rabbi jechuun waan inni dalageen. Gurbaan kun duba mucaa kana tanuma aaraati haadhaa fi isaas fuudhee mana galchee maqaa saalim baasaniif. Mucaan kun osoo dhooysu kiyyaa miti jee osoo dhooysu osoo dhooysu guddate mucaan kun. Joollee lamachi booda harkate ta dhiiraa. Tokko eenyu tokko umarii tokko khaalidi. Ijoolleen lachuu ijaan ana garti. Inni kun amma ilmaan meeqa qaba? Sadi qaba garuu ani inni tokko hin beeku ja'a. Lama malee. Lamaan eenyuuf eenyu? Maaliif? Waan ijaan agaraniif jechuudha. Fayya qaban kaa. Irra hedduu namni keenya ilmoo fayyaa hin qabne, ilmoo ija hin qabne ilaalcha gaxaantummaa qabaaf. Kana duba namuu mucaa isaa kana kopha baasee dhooysa garuu mucaan kuni obboleeyyan isaa Umarii fi Khaalid kana irra guddamo guddaan isaan kanaa wajjin ni taphata mana kophaa abbaan itti itti jaaree beeku. Amma mucaa kana fuudhanii masgiidaas ni geessan jumma jummaa ganamaan obboleeyyan isaa kana hedduu saahiba obboleeyyan isaa kun isaaf taan Umar keenya fuudhii masgiida na geessi salfii duraa jira mucaan kun. Kana yeroo takka abbaan tottolfateeti suufa uffatee zanaa fataa je'ee shittoo isaa naqatee mana mucaan kun keessa jiru dura dabruudhaaf gad bahe. Mucaan kun maali? Ni booya. Eenyu booya? Saalimi booya. Osoo booyuu itti ol maqe. Maaliif boochaa jeen? Eenyu ati jee mucaan? Ana abbaa keeti jennaan ana abbaa niin qabaa jee mucaan. Eenyuutu dhooyse mucaa kana? isaa dhoyse jechuudha. An abbaan hin qaba. Akkasitti duba mucaan kuni maaliif boocha jennaan duraan sa'aa tana obboleeyyan kiyyaa jam'aa masgiida ganamaan nabiin masgiida dhaqaa jee guyya jummaa'i. Salfii duraa na dabaree jeen obboleeyyan. Salfiin duraa na dabarte mucaa kana duba obboleeyyan itti yaamee obboleeyyan fuudhanii abbaan guyya saniin suufa ol garagaleetuma ofirraa baasee wanni kanaan galle jee tottolfatee hatakkaa masgiida hin dhaqin hulaan masgiidaa haramii kan beekin Mucaa kana qabatee masgida dhaqe. Hogguu ol seenu salfiin duraa guutamte, tatti aantu guutamte. Masgiinni guutame barandaarra jira. Barandaarraa bakka bareedduu takka laalee ni teessisee hogguu jum'aa fixatan abbaa quraana nuu fidii jeen mucaan. Guyyaa jum'aa suuratul maalii qaraame? Suuratul kaaf. Quraana naa bani jeen. Abbaan nama beeku kan jallate. Eeysaan si bane jennaan suuratul kaaf naa bani jeen.

ah yaa nama ilmoo qaamna irrudha jibbu ilmoo isaa tee kana duba oggu quraana qaree quraana wali cufee haya nu kaasi nu galchi jeen ni galche abbaan guyya san irraa tawbaa eegale saahibbanuma manaa fi maatii kiyya wal dhoorke kana jijjiiruun qaba jee jijjiirrate obboleeyyan ganda lammaffaa deemee majliisa ilmii dhaqee majliisa ilmiitii caluma je'ee taa'ee quraanaa fi hadiisa himamu dhaggeeffachuu eegale torbaan tokko booda mucaa kiyyaan yaade Mucaa dur mucaa isaa itti hin beekne kana mucaa kiyyaan yaade jedhee gara gantee ganda isaa dhufe. Hogguu mana isaa dhufu haati manaa gaddituudha, rifattuudha. Ganda lammaffaa kute inni, biyya lammaffaa deeme inni. Haatii mana isaa gaddituudha. Maal taate jeen? Bilbila illee si dawwalaa turre garuu bilbilli kee hin hojjetu. Eeguma takka mana gad taa'ee mee Saalim kiyya jedhee ol ka'e. Mana itti ijaare san dhaqee hogguu laalu mucaan hin jiru. Eessa na kaayyatte? As fiige achi fiige. Mee Saalim kiyya jee jechuudha. Mucaan kee eega gartee du'ee awwaallee torbaan takkaa sabbar jetteen sun. Eenyu? Saalim kan ijaan hin agarre kan sababa isaatiin abbaan qaceele kun jechuudha. Yaa akii obboleeyyan kiyya alaadii shabakatul intarneet Warra social media dhaan sagantaa kana hordofaa jiruun illee wanniin ani juu ilmoon sababaa ilmootiin rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama qaceelchuu illeen ni mala ilmoo tee ifiif illee bakka malee yoo dhaabbachuu jiraatte ilmoo tee ganamaan gartee bakka diin geeyfadhu bakka qur'aanni irraa qara'amu bakka gartee hadiisni irraa qara'amu akka geeyfattuun dhaamuu barbaada obboleeyyan kiyya barattoota markazul islaam min annisaa'i warrijaal dhiiraa fi dhalaa irraa warri jirtan hunda keessan waan dhuftaniin fudhattanii galuu rabbi qooda keessan haa godhu qur'aana kana kan gartee addunyaa fi akhiratti isin fayyadu rabbi haa godhu yaa rabbi aamiin ahlii qur'aanaa rabbi nu haa godhu inshaa allah ani arraaf Xiqqoo tana naa guddifattan jee yaadaa gara fuula duraattiis isin bira jirra obboleessa kiyya war kutaa gartee attarbiyatu watta'aliim waa'ee itti gaafatama dhimma gartee baruu fi barsiisuu tarbiyaa fi ta'aliima aanaa keenyaa mana marii dhimma islaamaa insha allah waan isiniin ju'u isumaatu beeka gara isaattiin deebisa ani immoo arraaf hadiyyaa tana naa fudhadhaan ja'a

Asirratti wannin isiniif dhaamu qabxii lama yookaa'uu sadii. Isiinis maali? A. Adaba Qur'aanni Rabbii ittiin qara'amu. Yoo adaba hin qabaanne, yoo naamusa hin qabaanne beekkumsi kee bakka hin gahu. Beekumsa dura maaltu dursa jennaan adabaatu dursa. Naamusaat dursa. Namni naamusa hin qabne Qur'aanni kun maali naamusa isaa namni hin beeyne Qur'aana barachuu hin danda'u. Dura irratti Qur'aanuma qara'aanu kana yoo fuunee bakkumatti salaannu lafa tana darbinee biraa kunnee achi dhaynee lafa tanaa fuune naamusa Qur'aanaa hin eeyne. Barakaan isaa nutti hin gortuu jechuudha. Maal godhuu qabna? Naamusa Qur'aanaa beeknee Qur'aana kabajaa godhuudha. Hoggaa Qur'aana keenyus lafa kaa'uu dhiifnee wayii irra kaa'uudha. Gaafa Qur'aana manaa fi asittiis eeggannee kabaja itti goone barakaan Qur'aanaa tunilleen nu keessatti hafti jechuudha. Warra barakaan Qur'aanaa keessatti hafte Rabbi nu haa taasisu. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya ka Muslimaa ka as jirtanii fi Ka qilleensarratti daawwachaa jirtan alaa fi keessaatiis adabni, beekumsi, ittiin baratamurraa ka duraa ikhlaasa jedhan. Rabbiif qulqulleessuudha. Qur'aana jechuun ibaadaa Rabbiiti. Eega Qur'aanni ibaadaa Rabbii tahe Qur'aana kana Rabbiif qulqulleessuudha. Wannummaan ibaadaa cufti isiituu qulqulleessuutti haajamti.

Qur'aanninis ibaadaa sanirraa guddaadha. Kanaaf gaafa waan kana Rabbiif qulqulleessuu baatte, ikhlaasni keessa hin jiraanne, namumaatu Qur'aana qaraaf Qur'aana qaraat, namumaan masgiida dhufaaf namaa jattee dhuftee qaraat, guyya namni san ammoo masgiidarraa hafe, masgiidarraa hafte, ikhlaasni kee hin jiru. Al-ikhlaasu jaan, wahuwa al-amalu lillaahi min ghayri riyaa'in walaa sum'ah. Ikhlaasa jechuun hojii takka Rabbiif dalaguudha. Ta maal keessa hin jirre, namni naa arkiin keessa hin jirre, namni naa dhagayin keessa hin jirre. Gaafa namni na haa arkuu jettee qalbii tee keessa fidde. Gaafa abalu na haa dhagahu jettee qalbii tee keessa fidde. Hojiin teessan ta namaati malee ta Rabbiitii miti. Rabbi biraa bakka hin qabdu jechuudha. Warra hojii isaa keessatti ikhlaasa godhee Rabbiin irraa qeebale Rabbi nu haa taasisu. Itti aansuudhaan sirraa hin gabaabsa. Qabxiin lammaffaadhaa sodaa Rabbiiti. Yoo Rabbi sodaan qalbii tee keessa jiraatte Qur'aanni si keessa ni ta'a. Yoo Rabbi sodaan qalbii tee keessa jiraatte Qur'aana ni barta. Yoo sodaan Rabbii si keessa hin jiraanne immoo Qur'aana baruurraa fagoo jirra jechuudha. Maaliif? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jaa innamaa yakhshallaaha min ibaadihi al-ulamaa jee. Warri gabroottan kiyyarraa akkaan na sodaatu eenyu jee warra waa beekuu jee. Gaafa warra waa beeku san keessa sodaan Rabbii hin jirre Qur'aanni si keessa hin jiru jechuudha. Nutis karaa san irra deemnee achi dhaquu yaana. Ulamaa sanatti dhaquu yaana. Moo Qur'aana irratti hafuuf yaana? Qur'aana irratti hafuuf yaanu jechuudha. Gaafa Qur'aana finne hadiisatti achi dabaruu keenyaa jira jechuudha. Gaafa hadiisa finne tafsiira ilmiin hedduudha jechuudha. Eessarraa eegalti awwalli isii Qur'aanaa. Yoo Qur'aana hin barre kaanillee baruu hin dandeessu. Kanaaf Rabbiin wattaqullaaha wa yu'allimukumullaah. Barnoota eenyurra kaaye Rabbiin? Ifirra kaaye. Sodaa hoo eenyurra kaaye? Nurra kaaye jechuudha. Ana sodaadhaa anaa isin barsiisaa. Maal godhuu qabna nuti dura? Rabbi sodaachuu qabna. Maaliin Rabbi sodaanna? Akkamiin Rabbi sodaanna? Hoggaa as dhufnu hoo? Salaata keenya jabeeyfachuun, ibaadaa teenya jabeeyfachuun, zikrii jabeeyfachuun, sodaa Rabbii ifitti hedduu ida'uudhaani Rabbi sodaanna. Hoggaa nuti Rabbi sodaanne hoo? Wayu'allimukumullah jee. Rabbiin anaatu isin barsiisa jee. Warra Rabbii sodaatee Rabbiin isa barsiise Rabbi nu haa taasisu. Yoo sodaan Rabbii nu keessa hin jiraanne fagoo jirraa jechuu beekumsarra. Maaliif irra hedduun namaa nama hedduutu markaza dhufa. Nama hedduun majliisa dhufa. Nama hedduutu iddoo barnootaa adda addaa barnoota diin barnoota shari'aa dhufee barata. Garuu namni achirraa kallasame, karrajee bahu, qulqulleeyfatee barnoota isaa bahu yoo nama 200 taate nama lamaa fi afur faadhaatu sirritti ilmii asiin bakkaan gahee baha. Kaanoo eessa kute? Hin jiru irra hedduun namaa. Maal dhabe jedhan hoggaan ifii himan adaba ilmii itti baratuutu namticha keessa hin jirre jedhan. Naamusa silaa ilmii itti baratuun namticha keessa hin jirre jedhan. Gaafa naamusni si keessa hin jirre rakkoodha jechuu ati. Qur'aana eessa bartaree? Waan dura bartu dhiiftee marsaa lammaffaatti dabarte. Kanaaf Rabbi sodaachuun dirqama anaa fi isin irrattis jechuudha. Qabxiin sadaffaadha obsuudha jaan as-sabr. Barnoota barattu irratti obsu. As faa bultee baratta akka amma isin as bultanii galgala zaa meeqa kaatan asitti? Eh, Kaan subii kaa kaan za'a sagali kaa jechuudha. As keessa bulutti hin jirtanii? Bulu jirtan jechuudha. Qabbanaan nu fixe jee kan mana galees hin dhabamu. Ni jira moo hin jiru? Ni jira. Obsee isa jira ree. Mana sanittoo subii ol ka'ee salaatee. Obsee eessa jira? Achi booda subii booda qur'aana qara'e moo hirriiba deebi'e? Yoo subii booda ol ka'ee qur'aana qare, ee dhugaa obse lubbuu isaatirra ejjete. Obsa si feesisa qur'aana baruudhaaf namnin obsine wahuma takkattuu gahuu hin danda'u jechuudha. Gaafa obsite ammoo waa meeqa dabaruu dandeessa innamaa yuwaffa assaabiruuna ajrahum bighayri hisaab jee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Warra obse rabbiin ajrii isaanii hisaaba itti hin goone. Maalif waa hunda irratti obsuu feesifti? Maal irratti? Quraana asii qaraatu irratti, ibaadaa asii gootu irratti, wahuma xaa'aa Rabbii tee, qaalii Rabbii tee irratti yoo obsite Quraana barta. Ammaa soo assabru an ma'aasimillah waan Rabbiin haraam godhe irraa obsu Obsitee irraa of qabu jirta malee ka obsa hin qabne itti seenutti hin jiru. Itti seenu jira jechuudha. Waan Rabbiin irraa haraam si godhe irraa obsuudha. Ka sadaffaa as-sabru alaa aqdaarillaah. Qadara Rabbiin si buuse. Waan adda addaa ta Rabbiin si fide Rabbumaan na fideettee irratti obsitee Qur'aana kee barachuutu ilmii si barsiisaa jaan jechuudha. Inni afraffaadha Al-amalu bil-ilmi. Beekkumsa silaa Rabbiin sii kanne kanatti itti hojjachuu. Qur'aana Rabbiin si barsiise ittiin salaatuu. Qur'aana Rabbiin si barsiise nama qaraasisuu. Gaafa ifii qaraate, gaafa ifii ittiin dhaabbatte eessa deebista? Gama nama barsiisuutti achi deebistaa jechuu. Khayrukum man ta'allama al-Qur'aan wa allama jee Nabii sallallahu alaihi wasallam. Beekumsi gaafni inni si fayyadu gaafa ati itti daleeyde si fayyada. Yoo kaan beekumsi kee sin fayyadu jechuudha. Hedduun namaa maaltu hallayyaa keessa isa buusu jira beekumsa baratetti hin daleeyne jechuudha. Beekumsa barattetti gaafa hin daleeyne akka Yahuudaa fi Nasaaraa Warra Rabbiin beekkumsa guddaa kanneef, warra Rabbiin hayyummaa guddoo kanneef, itti hin dalagan jechu. Guyyaa Qiyaamaa irraa gaafatamuudhaaf ta'anii jechu. Qabxiin shanaffaadha. Atta'addubu ma'a sheekh. Sheekha irraa baratturraa, ustaada irraa baratturraa naamusaan qara'uudha. Isaa wajjin naamusaan jiraachuu. Gariin namaa ni jira. Ka sheekhi isaa ceekuu gubbaan laalu. Ilmiin isaa masgiiduma kanatti hafti malee as keessaa gad hin baatu. Ka sheekha isaatirra anaa beeka jiru. Hin jenne ummata sahaabaa gurguddaa sanirraa as hin dhufne bakka waliif kannan kanarra guddaa kabbir kabbir jaan Maali kuni nama irraa baratte tokko kabajuu qabda nama irraa baratte tokko bakka kannuufii qabda hoggaa gaafii gaafattu gaafii tolchitee gaafachuu qabda yaa sheekhi yaa sheekha kiyya wa yaa ustaazii yaa ustaaza kiyya yaa barsiisaa kiyya jettee waa irraa qabachuu Sahaabaan Ergamaa Rabbii Aleeyhi Salaatu Wassalaam Yaa Abalu ja'anii hoggaaniif Ergamaan yaaman Labbeeyka wa Sa'adeeyka ja'an. Awwaadhe yaa Ergamaa Rabbii ja'een dhiisu si gaxxamee maal jatte maal haajamte ja'an jechuu. Maali kuni kabaja nama garsiisaa jechuu. Adaba nama garsiisa. I. Sheekha keetii wajjiin adaba as keessa qabaachuu, gaafii hoggaa si gaafate gaafii sirrii deebisuufi atilleen hoggaa gaafattu gaafii bareechitee gaafachuu, bakka isaaf kannu akka kanatti ilmii baranii warra ilmii baratu Rabbi nu haa taasisu. Adaba ilmiitillee Rabbi nu haa kannu. Isin hundaahuu warra naamusaan as keessa baratee aalama kana guutuu tajaajilu Rabbi nu haa taasisu. Asumarrattin isinirraa gabaabsa. yoonin haqa qunname Rabbirraahi, yoonin kanin dogongoru ta'e hammeenya nafseetii fi sheyxaanaatirraayi, hanga sagantaa ammaas guyyaa biraa ta tanarra caaltuun walitti deebinutti, haadhaa wabillaahi towfiiq, assalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh.